Wat e ganz schéint Thema ass, mee wéi der esou lues matkritt hutt, hutt der als Bierger ganz wéineg Méiglechkeete fir iwwerhaapt matzebestëmmen. Dat heescht, wann der elo, ech huelen jo un, datt hei jiddwereen eis 164 Säite gelies huet, dat heescht, et soll engem an Zukunft méiglech sinn, datt där kënnt eng Question parlementaire stellen. Stellt Iech emol vir, Dir kënnt de Minister froen, natierlech wann Der déi Ënnerschrëften natierlech zesummegekritt hutt, mee Dir kënnt awer da froen, wat do leeft an der Regierung, wat do lass ass. Stellt Iech mol vir, dat wier eng ganz nei Aart a Weis vun der Demokratie. Am Ende ass dat e geschlossenen Zirkel do vun e puer Leit, déi enken dohinner gewielt gi sinn, all fënnef Joer, op de Gemenge sechs Joer, éiwuelens, dat ännere mer och, do gi mer op véier Joer erof, well mer fannen, dass d'Verantwortung all véier Joer muss geholl ginn an all véier Joer soll een e Bilan presentéieren, ob een d'Land elo biergof bruet huet oder biergerop, dat kann Dir da selwer bewäerten als Demokrat, mee et soll een awer all véier Joer d'Méiglechkeet kréien. Ech hätt awer villekil eng Méiglechkeet fir eng Question parlementaire ze stellen, mee elo kommen ginn déi Idee mol eng Kéier e bësse méi wäit. Dir kritt souguer d'Idee mat genuch Ënnerschrëften, dass Der kënnt e Gesetzesentworf an d'Chamber bréngen. Dat wär jo eng ganz nei Méiglechkeet. Der kënnt zesumme mat de Leit, mat de Bierger zesumme kënnt Der Är Ideen no vir bréngen an déi der Chamber presentéieren. Dat ass fir eis Matbestëmmen, mécht Spaass. Et ass net méi dee System, datt do uewe 60 Leit sëtzen, déi dat einfach erofdiktéieren an sech all fënnef Joer op iergend enger Pressefoto weisen oder engem schéine Plakat, mee Där als Bierger kënnt dat matbestëmmen. Dat ass eis Grondidee. Dir fannt am Programm do Honnerte vu Punkten, fir e bëssen ze iwwerdreiwen, ech mengen, d'Politiker hunn dat jo esou un sech, mee Dir fannt genuch Punkte, fir de wou Der kënnt e System fannen, fir datt mer matbestëmme mat Spaass géingen ëmsetzen. Sief et vun der Question parlementaire, mee wat Der herno onhalen, ech wëll do net ze vill virgräifen, mee herno wäert Der elo nach ganz interessante Spots gesinn, well firwat ass et haut net méiglech ab 16 Joer ze wielen? Also ech ha, ech kenne Leit, déi si 16, 17 Joer, déi si genau esou verantwortungsvoll wéi Leit vu 40, 50, 60. Déi wësse ganz genau esou wéi ech déi Plaz kritt hunn. Déi verschidde Politiker, déi ëmmer zoutrieden, déi Leit informéiere sech méi an de jonke Jore wéi herno. Dat heescht, et soll och an Zukunft méiglech sinn, ab 16 Joer wielen ze goen. An da firwat schléisse mer hei am Land? Just well se eng Lëtzebuerger Nationalitéit net hunn, esou vill Leit aus? Dat ka jo wuel net sinn. Lech bei der Braderie hunn ech e Mann begéint, deen aus de skandinaveschen Länner kënnt, dee wunnt 40 Joer hei an dee kann net matwierken. Deen huet Lëtzebuergesch mat engem Schwäizeschen Mann, ech hat dem Mann direkt gesot, Dir hätt d'Lëtzebuerger Nationalitéit. Huet de Mann gesot, Ech hëllen zwar Är Zeitung mat an Äre Bic ass och ganz schéin, d'Fuerf gefält mer virun allem ganz schéin, ech mengen dat kréien ech am Enn op der Braderie iwwerall ze héieren, mee de Mann huet leider gesot, Et war mar net méi net méiglech ze wielen. Dat kann der och net esou am Land hei weidergoen, datt eng, an Zukunft villäicht eng Minoritéit iwwer eng Majoritéit do wäert entscheeden. Dat heescht, do muss mer och ganz kloer Regele fannen, datt se Leit mat entscheede kënnen, well se hei wunnen, well se sech um Land bedeelegen. Dat ass e Schrëtt, wou mer zesumme mat der Piratepartei an eisem Programm musse goen. Dat ass, wéi gesot, mir hu ganz vill Punkten, sief et, datt Där direkt d'Chamber kënnt beaflossen, sief et, datt se méi Leit kënnen un der Demokratie deelhuelen. Dofir bieden ech Iech dann och, datt Der den 20 Oktober do eis Vertrauen ausschwätzt. Ech mengen, heibannen am Sall, wann ech esou kucken, ass dat net onbedéngt de Problem. Ech mengen, do sinn eis Stëmme sécher. Mee deelt et wann ech wëll Äre Kolleege mat. Gitt eis Messagë wou mer Iech den Owend elo hei zielen. Mir hunn Sou op 5 Minutte begrenzt, keng Suerg. Gitt déi Messagë mat weider. Sot de Leit dobaussen, datt mer eppes ännere wëllen. Datt et en anere System ka ginn. Dofir, wann ech géif vertraut, ass den 20 Oktober. Merci.